Hemmäňize salam hormatly tomaşaçylar! Döwrebap kanalyma hoş geldiňiz! Bu wideoda galam we klawiatura hakynda birnäçe gyzykly maglumatlar aýdyp berjek. Geçen günlerde Zaman gazetinde elde ýazmak öwrenmäge ýardam edýän habaryny okadym. Bu habary gysgaça aýdyp geçeýin, habaryň doly görnüşini wideonyň düşündiriş bölümine goýaryn şu taýdan okap bilersiňiz. Bu habarda aýdylyşyna görä, Norwegiýanyň Bilim we tehnologiýa uniwersitetinde bu barada giňişleýin ylmy iş taýýarlanypdyr. Geçirilen ylmy işde synaga on iki çaga hem-de uly ýaşlularyň on ikisi gatnaşypdyr. Synaga gatnaşanlar ekrandaky ýazgyny galam ýa-da klawiatura arkaly göçürip alypdyrlar. Netijede bolsa, galam bilen ýazylan pursatynda adamlaryň beýnisiniň has işjeň bolýandygy ýüze çykarylypdyr. Bu habary okansoň, galam barada gözleg geçirdim we tapan maglumatlarymy siziň bilen paýlaşmany makul bildim. Siz gündelik durmuşyňyzda bellik edeniňizde, galam ýa-da klawiatura bularyň haýsysyny ulanýarsyňyz? Men bazara söwda etmäge gidenimde, näme satyn almalydygyny ýatlamak üçin telefonymyň bellik programmasyny ulanýaryn. Bu arkaly näme satyn almalydygyny ýatdan çykarmaýaryn. Bu we şuňa meňzeş amaly aýratynlyklar sebäpli her gün galam we kagyzdan daşlaşýarys. Bu gidişi dur diýdim we mundan beýläk ýazgylarymy Galam we kagyz bilen saklamany makul bildim. Klawiaturada has çalt ýazyp bolýan bolsa, näme üçin haýal ýazgy usulyny saýladyň diýip sorarsyňyz. Sebäbi ýazmak diňe ýazga almak däl. Aýdylanlaryň hemmesini takyk ýazyp bilmedigimiz üçin has ünsli diňläp düşünmäge we täzeden ýazmaga synanyşýarys. Hemme zady däl, manysyny, mazmunyny, özüni ýazýarys. Biz kompýuter däl. Biziň işimiz maglumaty ýygnap saklamak däl. Eşidenlerimizi soň ýada salmagy öwrenmek üçin bellik alýarys. Soň seretmesek-de, galam bilen kagyza bellik alan wagtymyz, beýnimiz maglumaty diňeje göçürmek, ýada saklamak ýerine ony işläp başlar. Galam bilen kagyza bellik edenimizde öndüren dizaýnymyz bar. Bu dizaýna golýazma diýýäris. Bu dizaýnda ökde bolanlary kaligraf diýip atlandyrýarys. Golýazma edil ýetip barýan sungat ýalydyr. Golýazma öz boluşlygymyzyň bir bölegidir. Edil barmak yzymyz ýaly bu hem bize mahsus. Şonuň üçin hem elde ýazylan ýazgy kazyýet derňewlerinde edilip bilner we netijeler subutnama hökmünde kabul edilip bilner. and recurring characteristics, letter formation, placement on the line,
spacing. Häsiýeti seljermege synanyşýan grafologlaryň pikiriçe, beden diliniň beden dili ýaly golýazma dili hem bar we ol adam şahsyýetleri barada maglumat berýär. Bu ýazgylarda adam bolmagyň ähli aýratynlyklary, reňkleri we dürlüligi bar. Hemmesi bir meňzeş däl. Hatda, sekiz ýaşyňyzda mekdepde ýazan ýazgyňyz ýa-da mekdepde anketalara ýazgan ýazgyňyz, gaharly, şadyýan wagty ýazan ýazgyňyz biri-birinden tapawutlanýar, ýöne bir meňzeş. Siziň bilen üýtgeýär. Onda häsiýetiňiziň yzlary bar. Başga eliňiz bilen ýazsaňyz ýa-da başgaça ýazjak bolsaňyz, siz özüňizi gizläp bilmersiňiz. Bu ýazgylary klawiatura arkaly ýazylandygyny göz öňüne getiriň, nähili zatlary ýitirýäris. Professorlaryň aýtmaklaryna görä, el bilen ýazmagyň beýnimiziň käbir bölümlerinde has köp işjeňlige sebäp bolýandygyny we galamy kagyza degreniňizde, ýazgyny göreniňizde we ýazylan wagty çykan sesi eşideniňizde, birnäçe duýgynyň herekete geçýändigini aýdýar. Netijede, galam bilen ýazyp öwrenen adam has gowy öwrenýär we ýazylyp öwrenilen zat ýatdan çykmaýar. Galam we klawiaturanyň özlerine görä iki usulyňam peýdaly we zyýanly täsirleri bar. Netijede, men söwda sanawymy saklamak üçin telefonymyň bellek programmasyny ulanmaga dowam ederin. Ýöne döredijilik işlerimi, dizaýnlarymy we ýazgylarymy dünýäniň iň köne we iň giň ýaýran tehnologiýasy galam bilen saklamany pikir edýärin. Siz öz ýazgylaryňyzy galam ýa-da klawiatura bularyň haýsysy bilen ýazýarsyňyz? Bu wideony öz dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen paýlaşyň, goý olar hem habardar bolsun. Meniň kanalyma agza boluň. Bir başga wideoda görüşýänçik sag boluň.